Mir sinn esou schlossfäheg. Méi do wären iwwer dësen Bienner verstinn ech wa Leit léiwer op der Terrass sëtzen wéi hei. Dofir ass des Dag si och extra mam Moto komm, dann kann een e bësse méi vum Wieder profitéieren.

Heescht, mir sinn net faillite. Mir haten e ganze Stapel erakommend Post. Den Yvan wäert dat nach noreeche, completéieren, soubal dat traitéiert ass. Hien ass jo nach am Krankeschäin bis haut. Dat heescht, hie krut awer eng Autorisatioun, fir all Dag iessen ze goen.

Bis dat alles iwwerwunn ass, e Fest fir 200 Leit ze organiséieren, ass net trivial. An do dernieft Réng umoossen, aussichen, Kostüm op d'Mooss schneidere loossen, richteg upasse loossen a sou weider. Also wee mengt eng Walcampagne ze plangen an duerchzeféiere wär ustrengend, deen huet sech nach net bestuet.

Den Camille huet der och an der Rotonde war ze feiern an engem internationalen Event iwwer europäesch LEADER-Programmen, divers Kommissiounen zesummemaach an en huet sech ëm de Kommunikatiouns-Training bekëmmert. Den Andy huet laang um Administratives post, Pressematteelung zum Idaho a scho sécher och nach Pressematteelung geschriwwen, Encadrement fir d'Bugfixing-Websäit, Editéiere vun der Generalversammlung,

War um Kulturowend, huet gestaubsaugt a geplanzt am HQ an eppes géint Monsanto gemaach. Tierhaltung vum ale Geméis mat dem Tierhaltungsgaart Fürstenhof. An de Jérôme Becker huet sech entschëllegt gehat. De Camille huet en Untrag, do muss ech Iech elo, wann ech géif bieden, dat mat alles, déi Persoun, déi do beschwat gëtt als Pirat X ze bezeechnen, well mer an enger ëffentlecher Sëtzung sinn, mir haten e Fall vun engem Parteimember, deen esouwuel an engem Bistro, wou mer eis reegelméisseg gesinn, sech, soe mer emol, dernieft beholl huet, an domat drécken ech et fein aus, an anscheinend an enger Jackett vun der Partei an engem RGTS-Bus Client an de Chauffer vum Bus zur Sau gemaach huet an de Camille seet dozou, fir déi Leit ass keng Plaz an eise Reien. Ech hunn d'Tendenz mech deem unzeschléissen, ech kann awer am Moment de Pirat X. keen valabelt Gehéier schafen an enger Uerdnungsmoossnam, well e sech der Jurisdictioun vun der Piratepartei Lëtzebuerg an d'Ausland entzunn huet, falls se nach do ass, dat ass eng grouss Fro, mee behaapten emol, e wär am Moment am Ausland. Jo, dat huet e och gesot. Dat heescht, zu deem Thema, ech géif virschloen, datt mer als Parteileedung eng Uerdnungsmoossnam beschléissen. Dat ass déi duusseste Form vun zu Uerdnung ruffen. Motivéiert, mat mir eng gutt Präsentatioun ze kommunizéieren, wann en fir d'nächst am Land ass. A wa sech dat Verhalen net gëtt, hu mer domadder d'Grondlag geluecht, fir en uerdnungsgeméisst Parteiausschëss ze maachen, sollt déi Persoun dat net virkräifen. Ech kann. Méi séier kënnen mer do leider net aktiv gi well eis Preuven einfach feelen. Ech kann net, also mir kënnen net een, et ass net wéi beim Här Dessous wou viru 4 Joer wou et evident an eendeiteg war, mee hei si mer an der Situatioun wou mer Hörensagen hunn an net kënnen,

Hie kritt dat dann och schrëftlech, kann dann och déi Uerdnungsmoossnamen virum Parteischiedsgericht ufechten, wann en dat da fir néideg hält. A wann e sech dono widderhuelend weider esou behëlt, da gi mer dat a leschter Konsequenz duerch. Wichteg ass do, Wann Iech Saachen dobaussen opfalen, notéiert Iech, wéini wou wat A wee derbäi war fir déi ze froen. Et geet net drëm. Ech hunn d'Hoffnung, datt mer an 3 Méint aus dem Ausland zeréckkënnen a vläit en gelouterte Mann ass. Ech weess et net. Ech hu meng Douten, mee waarde mer mol.

Meng Drénk gewunnecht ze schwätzen. Well et geet jo tatsächlech drëms fir en uerdentleche Stammdësch ze man. Mee villen Dank. Op den éischte Punkt vum Top 2 zréck ze kommen, virun eiser Dier ass eng ganz Rëtsch, wéi soll mer dat ausdrécken, Material. Wat maache mer domadder? Dat kënnt warscheinlech vum Pirat X. Dat ass relativ sécher vum Pirat X. Elo musse mer eis entscheeden, wouhinner mer dat setzen. Also ewechbuche kënne mer et net. Geradeaus. Eng Propose
an d'Garage, déi ass zimlech eidel. Jo, mee ass halt och net dréchen.
Ëm ee bessert, well hei kann jiddereen net siche kommen. Jo, a wa Saachen dra sinn, déi ustéisseg sinn, kënnt och jiddereen déi gesinn. Déi. Nee, also datt et fort muss, si mer eis eens. Ech war mer selwer och net sécher, wat domadder maachen. Also. Ass gewosst, wéi laang en net am Land ass?
Haten eppes gesot.
Nee, nee, nee, nee, dat ass einfach fir ze aschätzen ze kënnen, wéi laang et poten-, wéi, wéi laang heen selwer brauche giff fir d'Wäsch ze huelen. Wann, wann heen elo tatsächlech nëmmen eng, zwee Wochen an der Vakanz ass, kann hee soe, kann hee soen, ok, dann loossen do stoen bis en dann erëm ass.
Ok. Hu mir en Test, well mir hunn et net dohinner gesat. Jo, ok.

Failen einfach geblockt huet, also well en e bëssen iwwer aggressiv war. Ech hunn deen elo mol fir authentifizéiert Useren um System ausgeschalt, wat deen och hunn, also späicheren an alles an déi Fehler déi virdrun opgetaucht sinn däerften net méi optauchen.

Mir brauchen eng unique source, one single source of truth, wéi een dat esou schéin nennt. Scheinbar war et och zu mënschleche Feelkommunikatioune komm an deem Fall, deen Herrn Dill schwätzt. Ech weisen do op meng permanent stoend Behaaptung hin, datt d'Technik d'zwischemënschlech Kommunikatioun net wäert léisen, well een nach ëmmer mat ee schwätze muss an erkläre muss an heiansdo méi wéi eng Kéier erkläre muss. Fält dat och an aneren Dossieren op?
An dësem konkrete Fall konnt den Libre och elo net wëssen, dass den Export vun der Datebank, deen ech fir d'Seriebréiwer benotzt hunn, déi Leit net opgelëscht hat, déi kee Bréif wollten.
Wat ass dann domadder? Also wann den Yvon d'Cotisatioune vun 2017 konsequent saiséiert, dann wësse mer ganz genau am System ween Millioune waart. Ech hu keen, also ech hu kee Grond drun ze zweifelen, datt d'Donnéeë, wann de Mobilic uerdnungsgeméiss benotzt gëtt, datt do Donnéeë géifen,
Ech sinn mer net sécher, wëll ech schwachen. Well et si Fäll, wéi zum Beispill dem Lucy seng Jongen, déi si puermol, dat ass zwar scho méi laang hier, puermol saiséiert ginn, mee déi waren dann iergendwann nach ëmmer net dran. An deen heiten, dee Fall, ëm deen et elo geet aus dem Osten,

Fir dat dann, jo, fir dat ze kommunizéieren, wéi s de sees. Fir dann do heefeg iergendwéi e Wëllen ass erauszefanne wat leeft. Ech mengen, mir hunn och Backuppen, dat heescht, wa mer op eng ongeféier Zäit wëssen, wou déi Leit verschwonne sinn, dat heescht, deen Datum ware se nach do a fënnef Wochen dono ware se nëmme do, da kann een dank de Backuppen eventuell erausfanne wat fir en Dag genau se verschwonne sinn. D'Hëschmeng ass, wéi och ëmmer, wéi heem et ass oder esou.

leschte Summer eigentlech all, jiddereen, deen ech an de Moby-Dick agedroen hunn, respektiv deen ech nach ugemellt huet, wou dann de Bezierkspresident dat da gemaach huet, hunn ech gläichzäiteg bei mir an eng Excelsdatei agedro, wou ech dann och nach ugekräizt hunn, ob deen a wéini deen e Welcome Pack geschéckt krut.

Ass gudd wann d'Leit null ansprengen.
Kënnt jo am Archiv enke no lueschteren.
Jo. Also ech géif da proposéieren als Zwëscheléisung, datt den Yvan eemol de Mount, dat heescht den éischte vum Mount oder den leschte vum Mount, gëff der em do selwer eent, gees de hien an du prints de Memberlisting vum vun der vum Moby Dick eraus, da wësse mer direkt.
Mat allen Detailer? Nee, just eenmaal. Mam Deel gesot, mir hu Backup, mir kënnen dann dono iwwer den Mount ginn. Eben, eemol de Mount war. Dofir d'Nimm.
A wann, wa mer do mierken, datt dann ee Bemol feelt, kënnen mer et op ee Mount agrenzen duerch eis Pabeier-Backuppen an da kënnen mer an deenen 30.

Dat wär vläicht effektiv eng Approche. Do kënnt Dir vläicht och kucken, Hu mer Situatiounen, wou d'Zuel vun den Anträg zum Beispill méi kleng gëtt, op eng normal Manéier, oder gëtt se trotzdeem ëmmer méi grouss? Well soss kann ee relativ séier en Alarm drop setzen, Falls en eng Kéier méi kleng gëtt, datt en direkt e Mail erausgeet. Sech däerf e jo net méi kleng ginn. Mir lësche jo keng Aussenaufnahmen. Wann der Leit austrieden, lësche mer se komplett.

Da si mer domadder.
Dat hale mer da elo fest, dass mer esou en. Gëtt eemol den Nom a Listing erausgeprint a vum Yvon archivéiert. Den Alain setzt, wann en Zäit huet, en Alarm drop, datt d'Zuel einfach net. Wat vläicht interessant ze wësse wär, fir ze kucken am Fong, wann ech elo déi richteg Tafele kucken, dat wär, wat misst déi Zuel am Moment ongeféier sinn? Dat kënne mer jo awer hei mol kucken. Genau, jo.
Dann, an da falls et engem opfält, da seet en direkt Bescheed a mir kënnen dat do weglafen lassen. Top Feuillants, Molles.

Ech muss elo bëssen aushuelen. Jo, mir hate jo de Cours des comptes ausgehandelt. An de Cours des comptes huet mir gesot, all Recette gëllt. Ech sinn esouguer mëttlerweil um Iwwerleeën, ob een net esouguer bal kann d'Käschteréckerstattung vu verschiddene Parteien zu hirer Parteiefinanzéierung gezielt gëtt. Also datt déi doduerjer par défaut ëmmer hir 36 Prozent do zesummen hunn. Well wann s de der csv kucks, déi muss keen Don generéieren, dann huet déi, ass déi sécher, datt d'Parteiefinanzéierung net méi wéi 75 Prozent vum Budget ausmécht. Well souvill Grillfester maachen si an awer Saache nees net. Nee, also ech weess net, wou d'csv géif all Joer eng drëttels Millioun
aus dem Aarsch zéien. A wann ech dann kucken, wat fir hir Wahlkampfbudgete waren déi lescht Joren, da sinn déi jo net esou disproportional méi héich wéi dat, wat se vum Staat kruten. Dat heescht, iergendwou do hunn ech d'Vermutung, datt d'Wahlkampfkäschteréckerstattung dat couvréiert, wat als Recettë gëtt. Dat heescht, wa se. Ech hätt do just eng kleng Fro, ob ech dat dote elo richteg verstinn. Well souwäit ech elo verstanen hunn, hu mir jo am Fong eigentlech nëmmen eng normal Parteifinanzéierung an net eng zousätzlech Wahlkäschteréckerstattung. Genau, well mir ënner fënnef Prozent sinn.

Wat bedeit, dat wahrscheinlech déi zwee cumulabel sinn. Bon, dat hunn ech haut, wéi ech de Graphique vum Flëpp gesinn hunn, hunn ech geduet, hm, dat géif erklären, firwat mer net grouss Danger bei der, well, also a mengen Aen zielt net, an ech wäer also ganz éierlech, mir gi bis virum Verwaltungsgeriicht mat géifen op d'Iddi kommen, well da loossen ech och, da loossen ech d'Parteifinanzéierung um Verwaltungsgeriicht testen.

Zu Recht, datt datt bei eis net super war, mee wann ech esou eng Kéier kucken, csv huet laut hiren Recetten, cotisé, dach si kommen zwar domat eraus mat Contribution des mandataires a Cotisation des adhérents. Jo, dat ass mir och nach egal. Jo, csv mécht 205.000 Euro d'Joer.

Ah, de Remboursement, hä? Neen, neen, neen, neen. Oh, si hunn dat och iergendwou falsch. Also a mengem Leit sinn hir Bilanen och falsch, mee dat ass eng aner Geschicht. Do kënne mer dann eng Kéier mat der Cour des Comptes driwwer schreiwen. Wa mir erëm clean sinn, da kënne mir eng Kéier driwwer schreiwen, ob déi aner clean sinn. Mee bis dohinner soe mer Iech dann näischt. Mee jo, et ass Geld, wat mer fir e spezifesche Projet kréien. Et ass definitiv un d'Zil vun der Partei gebonnen. Wa mir dat richteg verbuchen, da gëtt dat och net nogefrot. Gutt, da froen se eng Kéier, ginn eis eng Erklärung, da soe mir, d'Partei huet dat gemaach, well. Um Programm, jo, jo, sou wéi mat der Vente vun T-Shirten, wou sot se, firwat verkaaft Dir T-Shirten? Well d'Memberen. Firwat verkaaft Dir Iessen op Evenementer? Du.

Gutt, dat war elo e bëssen Topo. Et gëtt, et fonctionéiert, déi éischt Versioun fonctionéiert. Ech muss do mam aschwätzen an esou Saachen, muss nach, muss einfach elo aginn an Datebanken, dat ass dann net esou trivial gewiescht. Top 5 Stand vun der Websäit, Mandy huet ass do wéi ech och am Moment relativ genervt. Ech ka vläit Virdenker eppes dozou soen, ech hunn haut, ech hat e Freiden eng Méint Congé geschafft fir déi Réis sofort zréck maachen ass et dokomm. Ech soen net datt et produktiv war e Freide well war Pist. An Sylvie hat den ganzen Dag do säi Computer unzemotzen, mee en hat et verdéngt, well de Kalenner geet nach ëmmer. An ech hunn him och gesot, e kritt kee Congé méi, bis dee Kalenner geet. Dat ass elo déi lescht Méiglechkeet, déi ech hu fir en ze zwéngen. Den Problem ass. Also wéi ech et elo verstanen hu wat Dir gemaach hutt, ech hu mer haut awer mol de Code gezunn an ech kucke mer deen elo muer wärend ech um Wee fir op Bréissel sinn, selwer eng Kand zu hunn. Wann e fiert, dat gesi mer. Hien huet eng relativ fluvial Implementéierung gemaach, well all déi PHP-Librairie déi et gi fir mat iCalend ze schaffen, iergendwéi oblivious sinn, datt Recurring Eventer hunn alleguerten déi nämmlecht ID. Dat heescht, du lueds en Icon eran, deng PHP-Librairie gëtt dann eraus, dass de dann Occurrencë vun deem Event ginn. Dat heescht, du sees, wat ass deen Dag, seet en dann nach, jo, dat Event ass deen Dag, mee e seet der ëmmer, et ass dat nämmlecht Event wéi dat, wat et ugefaangen huet. Hien huet en awer esou implementéiert, well dat jo mat WordPress hinkt, iwwert hir Methode geet an déi sech d'Brechwäiche leet an do och d'UUID vun deem Event kontrolléiert, iwwer déi technesch Manner. Dat geet natierlech esou laang gutt, wéi dat eenzel Eventer sinn, awer soubal et recurring Eventer ginn,

Bei bei Top 6 jo et gëtt un an Zäit dass mer erëm nees e Barcamp maachen wou et ëm d'Campagne ëm déi kleng Web Campagnë sollt goen an a welchen Zäiträim mär déi dann lancéieren an dann och natierlech e Konzept fir de Fernseh an de Radio Spot
jo
soll een Datum fannen a sou weider.
Ma dann géif ech proposéieren, datt mer do eppes festsetzen. Also fir mech de préférence nom éischte Juli. Wann ech do elo mol ganz dreist si géif ech einfach proposéieren, de Weekend dono.

Jo, also ech mengen, hei muss elo net onbedéngt jidderee, jidderwee, jidderwee dobäi sinn. Virun allem awer déi Leit, déi eppes vun der Matière kennen, wär wichteg, dass déi virun allem Zäit hätten. Dat ass net fir een auszeschléissen, mee elo esou lues musse mer wierklech eppes Konkretes hikréien. Zum Beispill de Ben muss unbedingt dobäi sinn, well hien de Video mat ganz grousser Warscheinlechkeet maache wäert. Mee dann koordinéier dat mam Ben a mat mir an da sees de mir déi zwee Datumen. An dann bis bis den 18 September, nee bis de, wat ass et, 24 September hunn ech keng Matcher de Weekend. An dono hunn ech och nach zwou Wochen, wou ech gesot hunn, datt ech net garantéiere kann, datt ech op méi wéi nëmmen zwou Stonne fir e Match iergendwéi optauchen. An dat war et.
Wéi eng Dag geet am Juni eventuell fir dech?
Weekend nom nationale Feierdag, do besteet eng Hoffnung, de Weekend no, direkt no menger Hochzäit fueren ech warscheinlech fort mam Christine, de 17., 18. Dat heescht 24 Juni giff theoretesch goen. Dee géif goen.
Da proposéieren ech dat och mol dem Ben. Mir kënnen awer eis och eng Kéier zwëschent dem 19. an dem 28. och owes gesinn.

Gutt. Ween do wëllt derbäi sinn, esoubal den Datum feststeet, gëtt e publizéiert an dann ka jiddwereen, dee wëllt, matkommen. Dat ass net geheim. Mir hunn der gäre Feedback, net erwënscht ass, mee ça doit bouger.
Ech mengen, et ass bis elo besser, wa mer an zwee deelen, do hu mer eng Kéier d'Webcampagne an eng Kéier

Ettelbréck, Ka wann ech géif een den, Dir wësst ween ech mengen, eng ka bëssen trëppelen a rennen an him soen, ech wëll Gas ginn, well den Sven an ech kommen iergendwéi net do weider mat him. Cycle, Fein, frëndlech, mee et ass do eppes geschitt, well am Moment gesäit dat, also wann eng Lëscht gëtt, déi mer wierklech richteg Bauchwéi zerbreet, well mer elo net emol esou eng hallef Lëscht am Moment fix zesummen hunn, dann ass et elo.

Moment, ech muss déi Leit gleich séier rechnen. Da soen ech iech, wéi vill potentiell Kandidaten ech am Moment hunn. Ech hunn am Moment 31 potentiell Kandidaten. An ech brauch der 27. Dat heescht, ech muss am Moment nach net, also wann der nach potentiell Kandidaten oder dat hutt, Alain, wat mierks du?

Gutt, also wann der nach Leit aus der Stad kennt, bei deenen, just aus Fuerwesgréck, den 31 ass, do ass de Pirat X derbäi. De Pirat X steet am Moment net op der Lëscht. Ass potentiel net oder esou. Wann en net am Land ass zum Zäitpunkt vun de Wahlen, ass dat mengen ech och keen Problem. Jo.

Awer ech soen, ass et jo DP, csv huet jo lech scho ganz, déi Gréng an d'adr wuel och, an eng Biergerlëscht. Eng Biergerlëscht? Also ech nenne se Biergerlëscht, mee et ass eng oppe Lëscht. Ach, eng oppe Lëscht, jo, déi awer nëmme Memberen huelen, déi net iergendwou an enger anerer Partei sinn.

Ah, dat hunn ech jo vergiess, mir hunn eng Lëscht zu Réimech. Déi hunn ech scho méi wéi d'Halschent vun hire Leit zesummen. Innerhalb vu véier Deeg oder esou schéngt. Déi gëtt zesummegestallt vum Daniel Frères, bekannt aus der Privat well en Déiere schützt a sou Saachen a well en Immobilien verkeeft. Mee bon, dat ass, ech iwwregens muss jo säin Depot hunn, ne?

Net vill Handhab. Wann do dräi Leit sinn an enger Gemeng, déi gesot hunn, déi hir Cotisatioune bezuelt hunn a soen, mir trieden als Pirate gären un, da kënne mir do statutaresch näischt maachen. Dat ass jo och net den Zweck. Et geet jo och net dorëms, dass ech dat schwätze. Neen, neen, ech wëll dat just éier, éier d'Leit, well ech den Background-Check héieren hunn, mir kënnen net.

Ech mengen, et ass awer trotzdem e bësse wichteg, dass d'Gemengewahlkoordinatioun e bësse weess, wat leeft an net ëmmer iwwerrascht gëtt. Mee ech mengen och am Allgemengen, eigentlech och esouguer déi Memberen, déi elo net onbedéngt déi Rôle spillen, et kënnt mech ëmmer blöd vir als Piraten, wann een am Fong geholl net verschidde Saachen net weess, déi aner Leit schonn um Radio héieren, och elo ouni elo en aktive Rôle dru ze spillen. Et geet och net drëm am Fong geholl, datt et elo an der Parteileedung gesot gëtt, éier d'Gemenge selwer et wëssen. Et geet drëm, wann et schonn, ech weess net, dem President bekannt ass oder esou, datt en da vläicht dann och eis informéiert, au fur et à mesure, wéi et dann ëmmer sécher gëtt, datt. Dofir hu mer hei Gremien, déi elo zu dësem Zäitpunkt informéiert gi sinn. Déi jeeweileg betraffe Bezierkspräsidie waren informéiert, éier se iwwerhaapt en Accord. Virloof, datt si kéinten do eppes maachen, muss een och soen. Also wa mer elo vu Réimech ganz konkret schwätzen, war virum Treffe wat ech hat, war ofgekläert mam René, datt et keen direkte Problem wär, datt den Osten sech géif, oder zumindest de René sech géif freeën doriwwer, wann eng Lëscht am Oste géif zustane kommen fir d'Gemengewalen. Ech denken, datt Réimech eng Gemeng ass, wou tatsächlech Méiglechkeete ginn eppes ze zéien, well den Här Kox net ganz onëmstridden ass. An op där aner Säit hu mer guer keng Aktivitéiten doheem, dat heescht mir kënne kengem domat eréigendwéi iwwer op d'Féiss trëppelen. Jo, mir si kengem aktive Member dohennen op d'Féiss getrëppelt doduerch, datt et elo een, dee scho iwwerens säit dräi Joer Member ass, dat wëll ech just umierken, an och seng Cotisatiounen déi dräi Joer bezuelt huet.
Jo, nach deen déi gesot huet hei ech wëll gären Juegd maachen. Mir sinn déi Matmaachpartei, een deen seng Cotisatioun all Joer bezilt an domadder ass e scho vill méi wäit wéi verschidden aner Leit déi sollt d'Recht hunn dat ze maachen. Mir hunn e puer Saachen ofgekläert wat wat Kaderprogramm ass, wat him wichteg ass ass dat mer e bëssen eppes dem Déiereschutz an de Kaderprogramm huelen, wat am kommunalen Plang jo relativ trivial ass. Ech mengen. D'Gemengen opzefërderen an Opfankstrukturen ze schafen, voire en Intersyndicat ze schafen, fir lokal Léieren a Südatzen ze bauen, ass mengen ech eppes, wat jiddwerengem gutt um Häerz deet a kengem wéi. An dat kënne mer, mengen ech, an engem Programm ofdecken. Soss war do keng Fuerderung, no näischt. Et ass, ech maachen dat, well ech Bock hunn, zu Réimech erëm de Koks op d'Patt ze klappen. An domat, dat ass fir mech en, also wann ech an der Stad untrieden, ass et, well ech dem Lydie, well ech dat Lydie do wëll fort hunn. Sorry, dat, also déi primär Bestriewung an der Stad ass, datt do emol enker, Grouss Fënster opgemaach gëtt a frësch Loft an déi Gemeng erakënnt. An datt dann d'Dieren esou richteg klaak ginn. Déi si jo, déi si jo méi laang do un der Muecht wéi de Juncker. Mee d'Lydie war schonn, ass, huet de Buergermeeschteschposte geierft, literally geierft, vu sengem Papp. Dat feiert elo, ech weess net, en drëssegsten Déngschtjubiläum gläich. Et kann dach net sinn! 30 Joer Buergermeeschter, an anere Länner gëtt dat als Nepotismus, Diktatur an ech weess net wat, als Schandemokratie duergestallt.
Ma wéi laang bass du scho President vun der Gemeng?
Ech sinn oppe fir all Géigekandidater.

A gläichzäiteg wëll ech dann awer gläich och en Appell un alleguer d'Bezierker, d'Sektiounen maachen, vläicht d'Parteileedung oder d'Presidium méi eescht ze huelen, fir dass mer méi oft Leit aus de Gebidder gesinn, respektiv dass déi wëssen, wat hei leeft. Ech fannen et onglécklech, wann verschidden Deeler ginn, déi einfach net matkréien, wat mir hei maachen, an ëmgedréint dat selwecht. Dofir sollen déi Leit sech, also ech mengen, mir kënnen dann an de Rapport schreiwen, ech si frou, datt dës Espace wéi hei do ass, ech si frou, datt Lostverdrënners den Norden verdrënners, den Zentrum verdrënners, Wat wichteg ass, ass, datt dat, wat Der hei mathuelt, net an Ärem Kapp hänke bleift, datt Der dat deene Leit sot, mat deenen Dir et ze dinn hutt. Ech mengen, dat ass dat Relevant. Et ass absolut legitim, datt net jiddwereen heihinner kënnt, a erwaart ginn. Dat ass eng Saach vun Zäit. Et muss een déi Zäit hunn, et muss een d'Nerven hunn, et muss een d'Ressourcen hunn, fir heihinner ze kommen. Dat ass sécherlech net fir jiddwereen ëmmer ideal. Dofir ass et wichteg, datt a jiddferengem, deen Der mat deem Der ze dinn hutt, dee Pirat ass, och sot, wat doran passt, wat aktuell leeft. Ceci dit, ginn ech Ihnen eng Recht, wann hei den Drock gehéiert, elo déi nächst fënnef Méint, all Mount op den, all Woch u sech, all zwou Wochen op den Ordre du jour, A muss och esou traitéiert ginn, datt do all Kéiers e Suivi gemaach gëtt, an e konkrete Suivi, an net e Suivi à la et ass näischt geschitt, mee dann sech dräi kloer To-doe ginn, déi ee selwer mécht, an dann déi opschaffen. Dat ass elo meng Propos, déi ech Iech ka mat op de Wee ginn. Ech maache mer esou, ech setze mer am Moment e recurring deeglechen To-Do zu verschiddene Saachen, déi musse gemaach gi fir d'Gemengewahlen, an dat gëtt all Dag, gëtt eng Stonn vu mengem Liewen dozou dédiéiert, genau dat ze maachen. An déi gëtt all Dag geholl, déi steet am Kalenner, déi ass blockéiert, do gëtt et eng To-Do. Kann ech Iech nëmme recommandéieren. Gutt. Top 8, Bartschéierung vun enger Remorque. Also et gëtt en Devis vu 620 Euro Kader plus Baartsch. Heescht, wann ee se e bësse méi niddreg géif maachen, fir datt se och an d'Garage nach passt, da wäre se minus 4 d'Schouder, dat heescht 580 Euro. Wat ech elo dann gesinn, e Supplément obendrauf vun eisem Logo op deene 4 Säite soll ëm déi 500 Euro leien.

Dëst eng schéin. Hm? Dëst eng schéin Roll.
Sou. Also just wann ech wann ech zwou Baatschen bedrécke loossen déi zwee 20 laang an eent 50 héich sinn, kréien ech se fir 103 Euro TTC. De Meter carré?
Nee. Dat ganz alles, tutti quanti.
Déi zwou Säitewäertche kréien ech als ech hir rundum geöst, ne. Also. Wat een och maache kéint, dat wär just fir se, fir de Kader bei hinnen maachen ze loossen an en aneren Zuel fir se ze verachéieren ze loossen.

Just fir ze soen, wann ech se zwee Meter zwanzeg laang maan, an ech maan se 450 Zentimeter héich, sou datt ech se an der einfach faalen, datt se schonn aneneen ass, ne, bezuelen ech fir déi Baatsch, waart, nee, da brauch ech jo nëmmen eng, da brauch ech jo nëmmen zwou, da bezuelen ech 150 Euro. An dann hu mer eng Baatsch, déi vun lénks. Rop, driwwer an erëm erof geet. Awer net hannen an. An engem Stéck. Jo, nee, mee dann hannen ass dann nach eng Baatsch drun. Meng sinn getrennt, jo, jo.
A vir och. Dat ass jo dann. Do muss da méngleech nach eng Kéier esou e Stéck, wat s de iwwertenee lees. Dann hues de och uewen en anstännegen Daach. An dann hu mer 300 Euro lass fir fäerdeg bedréckte Baatschen. Vollfaarweg. An all Faarf, déi mer wëllen. Mat all Muster, dee mer wëllen. Also. Wien ass dat?

géife bewëllegen fir de Kader, wéi mer jo scho geschwat haten. Dat halen ech fir räsonabel. An ech mengen net, datt mir iergendwéi d'Nerven an d'Zäit hu fir dat selwer ze schweessen an ze schneiden. Wéi héich elo? Een 50 oder een 20? Een 20 méi wéi den am Land.
Dann een 20. Okay, da spuere mer 20 Euro, jo, 20 bis 40 Euro.

Also falls een sech freet ween den Weltraumkommunismus bedreift, et ass schon ganz staark opfälleg datt den Joël Adami eng Stonn éier d'Vakanz zu nee bessen manner preparéiert dat ganzt mam Weltraumkommunismus stëmmt, genau dee Screenshot aus dem Artikel publizéiert huet op Twitter. Falls der een en Doute hat ween hannert dem.
Also falls een sech géif wonneren. Iwwregens huet den Dan Schmieds an den Johannes Ochsenberg hunn RT Lëtzebuerg gegrënnt. RT Lëtzebuerg gëtt eng Facebook Säit an Websäit iwwer Jimdo gehost.

De Centre de gestion informatique de l'éducation ennert an de CPOAS an eng ganz Rëtsch Centre rondrëm d'Schoul. Also jo, top bis e gëtt esou iergendwou do derzwëschent ofgehaakt an da si mer duerch ne. Jo. Iwwerens en Donneschde gëtt iwwerens och iwwer d'Revisioun vun der, et gëtt och den Noutstandsparagraf an der Constitutioun diskutéiert. Nee, am Juni. Premier vote constitutionnel. Wann dee kënnt a mir wéilte géint d'Noutstandsgesetz virgoen, kéint een, just als Erënnerung, wann d'Verfassung geännert gëtt an de Premier vote constitutionnel fënnt statt,

Net sou einfach, do brauch se ganz, ganz vill Ënnerschrëften fir ze goen. Jo, do muss se beim Premier ofginn a fir d'Nobeten. Par conter fannen ech e ganz gudde Message, dee mer en Donneschde kéinten als Pressecommuniqué erausschécken, D'Lëtzebuerger Regierung spillt der ISIS an d'Hänn. Groussen Titel. Well mat all Noutstandsgesetzgebung heescht dat, datt mer méi Leit vum duerch de Staat frustréieren an doduercher genau deenen an d'Hänn joen an deenen hir Geschicht bestätegen, déi Verfassungsfeinden u sech sinn. Als Terroristen ënnerstëtzt a Brandmarken.

Nee. Jo, dat heescht mir sollten en Mëttwoch eppes maachen, e Mëttwoch de Moie vläicht e Communiqué zum Thema Bindung zur Sponsorkonvenz als Léisung géint Working Poor. An en Donneschde sollte mer direkt nom Vott e Pressecommuniqué prett hunn, deen.